Amantiin keenya durba nu jalaa hin dhiibne, nuuf eege malee mirga keenya nu jalaa hin dhiibne lakke. Mirga keenya akkaan jabeessee nuuf eege. Amaanaallee dhaammatanii Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam. Kanaafiyyuu mirgi keenya hin dhiigamne. Waan darbe isinoyyuu dubbattanii. Waan jiru hundumaa dubbattaniittu. Waan an dubbadhullee hin qabu. Jeezaakallaahu khayran rabbiin isinirraa ha jaallatu. Nutu hunduyyuu waliin ha uffannu, waliin ha faayamnuun jedhaan ijoollee keenyaanillee kanuma dhaamsi koo ustaaza.
Kunoo maal dubartii jalbaaba uffadhaa jedhee rifeensa bareedaa kana ka silaa akkana kunoo akkana godhaa deeman kana dhoffadhaa jedhee Sanuu olumallee qabdanii akkanattillee hin qabinaa jedhee, akkanatti hin dhaatinaa jedhee, fuula bareedaa kana ka kunoo niqqisaatii qabu, ka kaarruu qabu kana dhossaa jedhee, mirga kam isin dhiibeera? Ammallee lama fuudhaa, sadi fuudhaa jedhee, faraa'ida irratti yoo dubartii takkatti, yoo dhiira tokko qooda abbaa isaa irraa kuma dhibba lama kennitan dubartii dhibba qofa kennaafii jedhee, wadhakkaa dhiiraa haa fudhattuu jedhee, waa hedduun mirga dubartootaa dhiibe jedhanii kana akkamiin laalta ati? Lakki asirratti fuudha kan eeyyame Nuhumaa fi obboleettii keenya dhiiraa caalaa amma dubartii takkaan baay'atte. Sanumaafuyyuu obboleettiidhuma keenyaaf yaadeeti malee dhiibbaa nurraan gahuuf otoo hin taane. Hammallee hijaabni mataa namarraa Naa dogongoruu didde sheekkota. Shee Mujaahid. Dogongorsuuf yaalee naa dogongoruu didde darasaa cimeetti wayiiti tun abboo rabbi jaannata isii haa galchu abboo. Isin jalatti isin jala qaramaa jirti akkamitti dogoggorti sheeka kiyya. Wallaahi laziim. Dubartimaa yaadda'ee jettee marma isaa nu fuudhuun illee si haa nyaattu jannanni rabbi. Amin jedhi.
Amiin amiin. Rabbi barakaa Kanaaf siyaa waa'ee baay'ee. rifeensa namarraa fixaa jedhanu lakki wallaa alhamdulillah osoo rifeensa warra hijaaba uffatee laalanii ka jaraatu irra caala sababiin isaa waa dibatanii mataa jaraa of jalaan balleessanu waan ta'eef waan adda addaa naa bareechuudhaaf dibatanii mataa jaraa of jalaan miidhan. Eh, Gara immoo bareedina fuulaa akkaan dabalee bareeche bareedina fuulaa. Sababiin isaa paawudarii dibachuurraa bilisa godhe. Yeroo gadi bahanu waan argan ofitti fuula dibatanii gadi bahuurraa bilisa godhe. Maaliifi? Ajaa'iba! Bishaaniif saabunaan fuuluma sii dhiqattee gaafa hijaaba sii uffattee gadi baatu namni waan hijaaba kana keessa jiru quba qabu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu faaya dubartoota musliimaati malee lakki hin miineen jedhaan akka akka ofii Xumura irratti kootii gaaffii jechuudha. takkaa qofa si gaafadha. Dubartiin Islaamaa adada abbaa warraatii waliin wal geettu janaabaa qaa dhiqattii jedhan. Dubartiin tun wanta hin salaatiin torbaanii fi Rifeensa dhiqatti yookaan rifeensa dhiqachuuf hin deemtu. Rifeensi mataa dubartoota Islaamaa kunoo saniif irraa dhumatee dhumatee hijaaba quruma mataanaan dhoffataatti yaanu wanni sun akkam. Rifeensa fixaa namarraa bishaan janaabaa dhiqachuun.
Ammallee illee achiin keenya hin beeku garuu lakki guyyaarraa yaanee fakkeenyaaf nutumtii mataa keenyatti yeroo hojiirra oollee jennee Waan hojii irra oollu fi galgala dirqama dhiqanna jechuudha. Kun immoo lakki rifeensa namarraa hin fixu. Rifeensa abbaatu ofiif eeggata. Akka rifeensi isaallee hin badne abbaadhumatu qabatee jabeeffata malee bishaan namarraa hin fixu lakki. Rasuularraayyuu hin dhumannee jedhe gaaf tokko akkanatti rifeensa mataa nu fixa jennaan nama isin caalurraayyuu hin dhumanne jedhanii jazaakallah kheer sananuu si gargaaree deebisa. Rifeensa wanti fixu Baarakallah waa fiik. biraati Xaaza, rifeensa wanti fixu bishaan otuu hin ta'in dibannaa dibatamu keessaa fakkeenyaaf mataa nuuf ha bareechu jedhamee ka dibatamu jira zabana kana keessa. Kuni kunitti rifeensa shamarraa fixa malee bishaan ammas isiin eeggachuudha mataa silas rifeensi akka abaabooti jechuudha. Yoo of eeggatte, yoo ofii isiitiif eeggatte rifeensi isiillee jiidha malee alluma jedhanii achuma kaa'anii taa'anii rifeensa bishaantu narraa fixe lakkii soba.
Jazakallah kheer umrii naa dheeradhu obboleetti tiyya kabajamtuuf jaalatamtuu mucayyoo teenna waan ati yaadde rabbi sii haa guutu inshallah sheenni keenna kabajamaa fi jaalatamaan sheek mujaahid muhaadaraa fi du'aa'ii badhoo teessan taan ta'a hirribaa nama Jazakallah. kaasa She shamsu fi she riyadin irraallee qofaa kana lash gootu wly du'aa'ii ajaa'ibaa isin irraa barbaanna barakallah fiikum dhaamsa qabdanillee ijoolleen tun ijoollee ufumaa ijaaramtee nama 140 gaani warra niqaabistoota wal gaaniirani baay'inni isaanii asirra ka jiran akka daataa isaanii guurretti wal gaanii mana tokko keessatti yoo maraa rabbii ufiitiif galata galfataa obboleeyyan isaanii barsiisan haga rabbi isaanii laaffiseen kanaaf ijoollee tana nu barsiisuu qabna ofi qabuu qabna jennee sagantaa isaanii kana asi qabne ijoollee tana haga xumuraa akka galmaan baatu tokkoffaa ammallee mara caalaa ijoollee teena ta shamaraa naannoo faarsuu kanarraa akka dubartiin naannoo hin qabne itti himaa maaf jennaan naannoo itti herumtu hin beettu gara rabbi isii razzaqeeru hin beettu Jimma arrabsitee Jimmatti heerumti. Harargee arrabsitee Harargee heerumti. Arsii arrabsitee Arsitti heerumti. Boorana arrabsitee Boorana Boorana heerumti. Araba arrabsitee Arabattuu heerumti. Gara Rabbi hiree isii baneeru hin beektu dubartiin tun. Kanaaf irra caalaan ammoo miidiyaa kana gubbatti harka dhibba keessaa saddeettamni naannoo faarsuun namoota arrabsuun eenyu ka jedhu waan kana. Ka biraa ammoo waa'een dhaamannaa keessatti wanni an dabarsuu barbaadu jiddumaan. Waa'een mootummaa Itoophiyaa yoo ka'e ijoolleen obboleeyyan keenna tokkoo tokko Abiyyiin Jimma galchuudhaan akka waan Jimmaan tuqanii wanni sun akka isin keessa hin yaane. Mootummaan biyyaa ka nama ka biyya san guutuuti. Tolullee biyya san guutuu tole, balleessus biyya san guutuu balleesse. Biyya san keessaa isinillee tokko. Jimmaan bakka bu'ee osoo hin taane ka amma waa isaan jedhamu yoo inni waa balleesse ka arrabamu ufu bakka bu'eeti. Kamiyyuu haa ta'u, bakka kamiyyuu dhufee haa dhufu namni tokko. Biyya san Abiy Abiy yeroo jalqabaatiif hin bulchine. Walayitaan bulcheera, Amaarri bulcheera, Tigreen bulcheera, Walayitaanuu gizee lama bulcheera. Amaarri yeroo dheeraa bulcheera. Tigraayin yeroo dheeraa akkas bulcheera. Duri illee bulchaniiran seenaa irratti Oromoon illee bulcheera, namuu bulcheera biyya kana keessatti. Waa wayii waa'ee mootummaa kaasanii mootummaa kana yoo tuqan mootummaa kanaa ta'ee ka birootu yoo tuqaniitiin jettan namoonni waan akkanaa kana keessa in galinaa warra siyaasaa aslan nama kamiinuu haa ta'u warra siyaasaa yoo tuqan warra paartii wayii dhaabbilee wayii KFO haa ta'u abo haa ta'u maalii shanee jettanuu haa ta'u assiree yookaan kudhaneellee haa ta'u ani hin beeku

waa'een hijaabaallee dubbatamee jira Eh, hishmaa dubartiillee irraa dubbatame waa heddu keessa deemame irra guddoo wanni amma yoo rabbiin fedhe niyyaa keenya rabbi haa bareechu nama rabbii jecha waa dubbate waan dubbate san rabbiif jecha isii tolchu nama rabbiif jecha ammoo herregatu rabbi nu haa taa'isu

ka dubaraa rifeensa hiikana laalte, ati dubartii tahuu keetiin uf laalte, ati ka dhiiraa dhiira tahuu keetiin uf laalte, eennutu jinsii gara garaa kana uume? Harki kee kun qubi shanii kun wal dattaraa tayuu isaa kana eenyutu uume? Bareechisee, xomoloola godhee, ija lamaan gamaa gama kaahee funyaan jidduu gad deebisee, ilkaan kan agartee tinin afaan keessatti dhaabee uffata afa ilkaan kanaa hidhii gamaa jalaaf irraa rabbi tolchee fi itti uwwisee akka hin fokkanne godhee kanumarraa ilaaltanii afalaa tubsiruu isii jarana eessuma akka dhuftan eessaaf akka deemtan kanumarraa xiinxallaan fudhattaniihi kanumarraa ufin agartaniihi kanumarraa qudraa rabbiin agartaniihi

Abbaa manaa ti haati manaa gaafa wal gahan ijoollee dubaraa taa'e keessa jirtu tana keessa kajeeltuu jannataa ka jedhu argadha jedheetii miti abbaan mujaahida argadha jedhee miti abbaan murtee rabbiitiin an tahe walgeettiin jaraa sababa murtee rabbiitiin an argame rabbii gaafa san argamsiisee Gaafa dhalatu ilmi namaa kuni ijaan arguu hin danda'u, gurri isaa dhagayuu hin danda'u, waa dubbatee beelaan na dhaqqabaa jechuu hin danda'u, balaa isatti deemtu ofirraa dhoogguu hin danda'u. Malqa waan laalanii ija nama ceem'isiisu, ijaaf namatti hin tolle. Jaalala qalbii haadha abbaa keessa kaa'ee nama wayita inni dhalate san fuudhee harka qabate achirraa mucaan kun otoo ibidda qabate osoo nyaate otoo maal ta'e ka waanii isaa of hin beeyne guddifnee bakkaan isa geennee jaa mawlaan. Kanaafi rabbi dubbachuu nu barbaachisa. Rabbi dubbachuun billisaan wabiljawaarih arrabaan dubbannee qaamaan waan dubbanne san hujii irra oolchuu. Ajaban dubbiin obboleettiin keenna kajeeltuu jannata rabbii jette fajazaakillaahu khayran wa ahsana ilayki. Rabbi si haa galatoonfatu jecha keetirraa ni gammade. Ri'aa rabbi sirraan godhin. Ma'naa sihii jecha kee kana dhaata kee kana bimacna alkalima rabbi sii haa godhu nama gartee jechi isaatii fi gochi wal qunname rabbi sii haa godhu akkasuma obboleeyyan teena mucaa dura baatee fi isii amma bi- obboleetti teena raabiya tejamtusi dubbii hikmaadhaa dubbattan waan maraa dubbattan wanni martuu dubbatame rabbi nuu kadhaa jechuun keessan dubbii dhugaa amma ay jalatti waan na- rabbi na argisiisu jira dubri maal intalti intallan maal nu himtiifini maal be maal nu himtiifin asitti gaafattanii ja'a tokko ay jala taa'e wayaa ajaban inni hoo osoo ol ba'e maal hima laata inni osoo ol ba'e maaluma hima laata dhiirti qofti waa himtu dhiirti qofti isimatu ilmii beeka eennutu je'een

Ay jala obboleetti teenya takka niin argaan waan sooshaal miidiyaa kanarra hin baaneefi dubbachuu isaallee waan hin feeneefi waa hedduudha. Namni gubatee waan diinaa asirratti haasawa taphaaf namni godhateetiin quraana rabbii. Afa bi'aayatillaa warasuulihi kuntum tan- kus- kuntum tastahzi'uuna jedha mawlaan qur'aana kiyyaa fi anaa fi nabiyyii kiyyaan cooraa godhattanii jedha mawlaan akkamitti cooraa godhata ajala teettee daawon daawon eeshismu masaanuudhaa jette daawon daawon masaanuu jette yoo jibbite garaa keetti callisi ati i'tiraada amrii rabbii irratti ta'u jirta kasi caalutu murteesse mawlaan waan inni murteesse faayidaa keetiif murteesse akka mucattiin jette miidhaa fi miti mawlaan akka ati gartee meeshaa gabaa taatee namni marti harka sitti hiixatee namuu haga hiree ufi harkaan si ba- si qabatee si biraan deemne bakka takka qabattee gaaddisa tokko jalatti akka jiraattuufini Rabbi waan san murteesse. Huwa al-allaamu al-ghuyuub. Kanaafin jara keenya. Kitaabni Rabbi taphaa miti. Wallaahi amma sheekni dubbadhu jedhanii malee dubba isaan ol na baasanii mal bahuun barbaadu waan kana keessatti ol yoo laalamu ummanni taphaaf olii gad deema.

Maa diinaa Rabbii ittiin taphattan? Sheekkonni kun kama isin asitti teettanii irratti yoo isaan waa dubbatan i'tiraada kalimaa isaanii irra gootan sheekkanii miti. An Sheekh Riyaadiin osoo waan feetan zaata isaaniitiin jettanii nama Rabbi kabaja namni isaan xiqqeessu hin jiru. Walaakin Qur'aana afaan isaaniitii ba'u xiqqeessuudhaan waan akkasii yoo dubbattan Rabbitu isin qaba. Inna al-abda la yatakallamu bi kalimatin jaan. Gabrichi tokko jecha takka dubbata jaan. Jecha tana keessatti jechi tun wahii koo keessa oolti jedhee ka inni hin yaanne. Walaakin ka qa'rii jahannami hundee jahannam isa buuftee jahannamitti isa gubdu afaan isaatii baya jaan. Wa kayfa akkamitti ilmi namaa mucaan dubraa maal nutti himti jechuu jala taa'ee nama alimaa jala taa'ee Eega Rabbi nuura qalbii kee keessaa fuudhe hin dubbatinii callisi dhoyfadhu haga qiyaamaa Rabbi si herregutti. Atiin kitaaba Rabbi dura dhaabachuudha maarree da'oon da'oon jettu haga Rabbi murtee qiyaamaa kennutti dhaabbadhu. Dirqiidhaan namni tana ta'i siin jedhu hin jiru. Faman shaa'a falyu'min.

ijoolle isin lafee teenna foon keenna obboleettii teenna ilmee teenna niitii teenna haadha teenna akka yoo teenna ka dhiiraa ati abbaa keenna ilma keenna gaachana biyyaati gaaddisa biyyaati afaan badaa dubbattee maal gootaa jahannamiin dhayta Qur'aana Rabbiitiin mu'aaradaa deemtee maal goota? Jahannamiin seenta. Waan gootu yoo dubbiin si dhibe, dubbattu malee yoo ruuhiin tun siin jette akki gootu, afaan kiyya gan baasitu nagayaan baan jette jedhan. Siitu afaan kiyya kana siitu garteetiin jahannamiin na buuse jedhii callisi. Dhoyfadhu. Yoo ati dhoyfattee Rabbitti bootte Rabbi sii araarama. Dhoyfadhu Rabbitti boo'i. Fitnaa halkan dalagaa bulee namni gabbayee wal social media kanarra wal himaa jira. Ka himu mucattii maqaan islaamaati. Ka himu gurbaa maqaan islaamaati. Ijoollee garteetiin hin kafaraa keessa jirtu mee tamtu gabbayee waan akkanaa dubbataa jira. Ta'aalima arrabsitu mucattii hijaab uffattee hijaabni warra uffatameefi ani warra gartee rabbii jecha uffateef hin jehu. Irraata walwaallee warra diin rabbii balleessuuf diina rabbii xureessuuf deemu

Zaalimtootaaf qaba qabna jedha Mawlaan. Ha wayta isa qabne immoo nu harkaan futtifatu jedha Mawlaan subhaana. Nu harkaa ba'uu hin danda'u yaa. Innamaa numlii lahum liyazdaaduu isman jedha Mawlaan. Zaalimtoota akki nu qaba isaanii qabnuufi akka isaan badii ol tuulataniifi jedha akka badiin isaanitti ol tuulamtuufi. Badii isaanitti ol tuulamte saniin qiyaamaa jahannamiin keessa isaan gangalchuufi jedha Mawlaan. Yaa ijoolle! Yaa ijoolle hadaraa keessan! Hadaraa Rabbii isin uumee! Warqiidhan tiyya qottolloo ta'aa yaa barakaa Rabbi isinittii haa godhu. Ijoolle! Duni jiruun duniyaa akka har'aa kanaa mi? Boru ganama fokkatta! Boru ganama fokkadha! Ani nama si dubbatu kun boru ganama callisa. Atiin dhageeffattu tuni boru ganama callifta. Ka sirbutullee boru ganama callifta. Yoo fitnaan sirraa argame Rabbitti achi garagali. Ol baatee addunyaan na argaa hin jedhin. Ati Rabbiin tahaddii hin godhin. Rabbi maal na godha jechuu tayaa jira dubbiin kuni. Badiin gartee ilmi namaa kuni khaxxaa. Kullu banii Aadama khaxxaa wa khayrul khaxxaa'iina attawaabuuna jedhan. Kulliin banii Aadam kuni dogoggoraadha jedhan. Caalaan namaa nama waan dogoggore irraa deebi'ee Rabbitti of kenne jedhan subhaana. Isin dhiiroo maal ta'uu enna ijoolle. Kanaaf

addatti isa dubbate Rabbiin addatti isa dubbata jedhan yoo namichi gartee malaa keessatti Rabbii keenna dubbate Rabbiin keenna ga- ummata keessa yoo gabrichi dubbate isa yaadate waan isaa dubbate ummata isa caalu ummata inni du- keessa dubbate kana caalu malakaa keessatti Rabbi isa dubbata jedhan dubbatamuun feetu kurfaa'uun feetu ganda duniyaa kana kana kiyya seete qottolootaa ayyaati Gadi duniyaa kuni kiyya sitti fakkaate kiyyaa miti keetii miti. Duniyaan ata maxaarte tun galtee nyaattaa fi biyyatu si nyaattee biraa tartaa fi biyyatu na nyaadhee bi- na nyaatee biraa taraan beeku. Kanaaf jara keenya rabbi sodaadha. Rabbiin warra rabbi sodaatu rabbi nu haa taasisu. Maaliif jennaan wanni kilaala kana karaa kana dhufeefi Hijaaba isheen irraa dubbatan akka garteetti waan hijaabni qabu akka waan dubartiin islaamaa qabduu dubbatame wayta rabbi walaa tabarrujna tabarrujal jaahiliyyaa jaaban rabbi dubartootaan akkana jaan akkaataa warri jaahilaa dhalaan jaahilaa gadi baatutti gadi hin bayinaa manaa

Innin qalbii isaa keessa dhukkubni sheexaanaa jiru yaa bade eessaan itti gayu, eessaan harkaan qabadhu, eessaan waa itti dubbadhu, eessaan fitnaa irratti dalagu waan akkanaa yaadaa jedhe. Kanaaf ati gabaa uf hin baasin gabaa rakasaa yoo ati gabaa rakasaa uf fidde maa rakasaan na bitatan jetteen aarin. Ka duniyaa qofaami rakasni Ganda jahannam deemuuf dee ganda ja- ka akiraa deemuuf deemna gandi jahannamillee badhema kana jira yoo rakkoon sirraa argamte dogoggorri sirraa argame hin bade jedhiin ka yoo ati hin bade jette ee hin badde natti deebite in- inna abdii aznaba dhanban facalima anna lahu rabban eeganaa gabrichi kiyya badii dalage Badii tana ammoo akka balleesse beeke, Rabbitu naa jira jedhee akka Rabbiin isaa jiru abdii godhe, natti uf kenne, isin kuunnoo ragaa naa taha, ani isaa dhiise je'a mawlaan. Dhoyfadhuu Rabbitti booyi, ol baaftee akka nama waan bareeda godheetti gubbaa kanatti hin lallabatin. Kanaaf.

Hawaasni illee isan dhaga'u. Ittuma dhiisaa.
Tanaafi waan gootan ijoolle ganda duniyaa aakiraatti shamarree teenna sadiin jala kana teettu ta dura laysiin sa'i keessa seentee gadi buute ta amma jala kana teettee aamiin jettu mee sheekkoleen jarruu du'aayii ufi godhani jarruu gartanii algaa afaan itti lallaban hin qabani akka gaafa jawaar baanee kaani jarana nama na arrabse itti baatanii na arrabsinaa jedhan afaan qaba akka ofirraa deebisuun dhugaa ishee wakadhalika sheekkoleen amma halkan dhoyfatanii rabbii kana warwaatanii mee waan jennuun ijoollee teenna tana jarana shaggaalaa namni isiniin jechuu kanarraa kaddaamaa namni jedhee isin waamuu kanarraa yey haadha manaa taatanii gurbaa yoo isin waamtan akka itti isin jalaa awwaatu beeku. Ka yoo inni isin awwu isin waame isin akka itti jalaa awwaattan beektan. Warra awwaannaa walii tolchu Rabbi isin haa qananiisu qudra Rabbiitiin. Gabaa fatihaa tana keessa Rabbi isin haa galchu. Ilmi isin deettan ilma gartanii halkanii guyyaan halkan isaallee guyyaa ka guyyaan isaallee guyyaa ka nurri imaanaa irraa ifaa deemu. Ilma namni marti gartanii itti hawwu. Intala namni marti itti hawwu. Abboo waan akkanaatiin rabbi isin haa qananiisu. Isin intala akkana rabbi haa godhu. Mucatti yoo dubbattu saalfattu, ta yoo deemtu akka itti deemtu beeytu, ta yoo teettu akka itti teettu beeytu, ta yoo keettu akka itti keettu beeytu ijoollee akkana rabbi isin haa taasisu. Ijoollee achi yoo deemi jennaa deemtu rabbi isin hin taasisin. Ijoollee dukkanni itti buute rabbi isin hin godhin. Qudraan ka rabbi itti gurbaa dukkanni itti isin- dukkanti itti bu'e rabbi isin hin galaafatin. Gurbaa duniyaa akhiratti dukkan itti buuteen isin galaafati. Gurbaa haati badi jetteen. Gurbaa abbaan badi jedheen. Gurbaa ardaan badi jedheen. Amiin. Gurbaa gurbaa malaakaan badi jetteen. Gurbaa samiin badi jetteen. Gurbaa ardiin badi jetteen. Gurbaa uffanni isarra jiru otoo rabbi isarra na laaffisuu baadhe irraa barare jettuun rabbi isin hin galaafatin. Amiin. Nama garii uffanni jaan Yoo garteetti uffanni aman uffannee deemnu kuni otoo Rabbi sirratti na laaffisuu baate, ka inni salaata hin salaanne, ka inni waan Rabbi hin dubbanne, otoo Rabbi sirratti na laaffisuu baate, lafarartu minka, silaa ani sirraa dheeysa jedhaan jee uffanni innummaan uffatee deemuun kuni. Jazakallah. Waan na waan nufi nuun jechamaa jiru ofirraa quban qabnu. Waan nu abaaraa jiru quban qabnu. Ijool. Faaya ganda lamaa rabbi isin haa uffisu. Barakaa rabbi isinitti haa godhu. Sheekolee keenna kana warra isin jala deemtanii karaa nabii isin harkisanii deemaa jiran imaamman keenna kana maal qufaa jiruu duniyaa bututtuu tana eegan anarraa rabbi haa fuudhu jettaniimi qufaa duniyaa akiraa ta jahannamitti gartaniitiin namni ishii sodaatu eegan abbubbee jahannam

Amma amala ofii gadhiise maleedha. Jara na mucattii shari'aan heerumsiisaa ka jedhee masjida keessaa lallabee dadhabamu ka sheekaa. Gaafa isa bira geette akka waan mucattiin Faaxumaa Nabii kiyyaa caaltuu sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha waardaa ka gartanii makiinaa itti yaasee Eennu maal jettan veelloo moo veleelloo waan ja'amu kana ka waa maraatumaa kana itti diramee lafarra harkisiisee huccuu dhundhuma kudhan ga'u itti diree kuni gammachuu jee ka olii gad oofulla nama sheekaati. Anuman takka jee mujaahiduma si dhaaku kanan guutuun kee kan keessa jiru rabbi waan san irra anallee shee abdu shee riyaadii kiyyallee shee shamsaddiinillee rabbi warra akkasii irraa rabbi nun taasisin. Allahumma bara amiin. ufittillee himuun gaarii

Eega dhagayee itti dalage. Kanaaf warra itti dhagayee warra dhagayee itti dalagatu warra milkaahu rabbi isin haa taasisu. Waan dandeettaniin waan dandeettaniin haadha qaba jechuu yaadadhaa, abbaa qaba jechuu yaadadhaa, ardaa qaba jechuu yaadadhaa. Bada ammi maal naan jedha, haadha tiyya saniin maal jedhan, haati tiyya tun natti saalfatti, abbaan kiyya kun nan saalfata, mataa abbaa kiyyaa gad hin qabu jedhaa. Wayta waa dubbachuu kaatan warri kabajaa qabu aslan nama hin arrabsu. Warra fitnaa malee, warra fadiixaa malee namni tokko nama hin arrabsu. Ilma warri badi jedheen malee, ilma haati badi jetteen malee, ilma ardaan badi jetteeni haati illee hifattee abbaa illeen hifatee deemi laga gora wagaa rabbi si haa dabarsu natti rabbi sin deebisini abboo gurbaa Demi garuma oofte rabbi narraa si haa oofu ilma jettentu ayi keessaa biyya wali buusee biyya arrabsee kaan arrabsee ufuma arrabse jimma arrabse jimma ji foon eennuuti harar foon eennuuti arsiin foon eennuuti arsii di gadab deebi arsii diidaa bu'i arsii baaleen bu'i Tuni guutuun Arsii tahuu hin beeku. Yoo as taa'ee Arsiin Arsii jedhee Baaleen adda kutee arrabsu. Baalee lafa malee nama hin dhageenne nu. Kanaaf barakaa Rabbi isinitti haa